Salam äleýk Türkmenistan Bitaraplygyň mekany ýylyny mübärekläp abat ojagyna, mizemez saglygyna, asuda asmanyna we bularyň baryny bize bagş eden Gahryman Arkadagymyza guwanyp ýaşaýan mähriban halkymyz. Türkmen owazynyň gadyrly muşdaklary! Ine bu gün Türkmen owazy bilen Aşgabat şäherimizde ýerleşýän Köpetdag restorany bilen bilelikde taýýarlamagymyzda Noş bolsun atly gepleşigimiziň ilkinji sanyny taýýarlap size ýetirýäs. Bizi şeýle bagta ýetiren, türkmen sungatyny hormatlap, sarpalaýan Gahryman Arkadagymyzyň janynyň sag, belent başynyň aman bolmagyny arzuwlap, gepleşigimiziň ilkinji myhmany, Siziň söýgüli zenan aýdymçyňyz, ýurdumyzyň parlak ýyldyzy Mähri Pirgulyýewany çagyrýan. Hoş geldiň Mähri gepleşigimizi hoş gördük. Salam hoş gördük.
Mähri ene bu gün täze gepleşigimiziň ilkinji myhmany siz. Noş bolsun atly gepleşigimizde-de hoş gördük. Sag bol Gülälek.
Diýseň owadan aşhanaňyz bar ekeni. Menem bu ilkinji gezek meni çagyranyňyz üçin aýratyn sag bolsun aýdýan. Özem bu aşanam Türkmenobat teleýaýlymynda bolanyny has hem begendim. Bilýäňiz özüňiz, hormatly Arkadagymyzyň saýasynda Türkmenobat teleýaýlymy döredilip açyldy. Diňe gowy owadan-owadan gepleşikler bu ýerde alnyp barylýar. Ine-de ýene bir owadan gepleşigiň biri owadan, meň pikirimçe, esasanam gelin-gyzlarymyzy has hem gyzyklandyrjak gepleşikleriň biri bolarmyka diýýän. Şu pursatdan peýdalanyp, menem öz adymdan Zenan kalbymdan biz zenanlara goýan sarpasy üçin hormatly arkadagymyza sag bolsun aýdýas. Bizem näme şular ýaly owadan ýurdumyzda, abat ýurdumyzda, asuda ýurdumyzda şular ýaly owadan gepleşiklere gatnaşyp duralyň. Täze täze aýdymlary bilen bilelikde bezäp duralyň. Hormatly arkadagymyzyň jany sag, ömri uzak, alyp barýan işleri tutumly bolsun. Elmydama başyňyz dik bolsun. Hormatly Arkadagymyz. Mähri ýagşy arzuwlaryň üçin köp sag bol. Biz sungat äleminde-de, maşgalaňyzda-da elmydama üstünlikler arzuw edýäs. Sag boluň.
Gahryman Arkadagymyzyň Bereketli türkmen saçagy atly kitabynda şeýle diýilýär, Gapydan gelen myhmana çaý bermedik ýekeje türkmen maşgalasam ýokdur diýilýär. Şonuň üçin häzir men saňa çaý demläp bereýin, ondan soň söhbetdeşligimizi dowam edibereris. Mähri gök çaý içýäňmi, gara çaýmy? Gök.
Narpyzyň bar bolsa narpyzam goşsam. Bolýar. Häzir narpyzly çaý demläp berýän. Bu gün ene gepleşigimizde türkmen desterhany bilen türkmen tagamlary bilen baglanyşykly. Elbetde muşdaklaňam tomaşaçylarymyzam gyzyklanýandyr. Mähri bu gün bize haýsy tagamy bişirip bererkä? Elimden gelýänçe bişirjek bolan. Bizem näme edelim? Hormatly arkadagymyzyň Bereketli türkmen saçagy atly kitap eserinden Meniň gapysynda toý edilende, ilki bilen näme hödürlenýär, haýsy haýsy nahar hödürlenýär? Elbetde, palaw.
Türkmen palawy, hawa.
Bizem elimizden geldigiçe türkmen palawyny tomaşaçylara taýýarlaly. Yz ýanynda çebiş çorbasyny edeli. Oň ýanyna-da Işde açar edeli we bir şu tomus günlerimizi, tomus Içmäge. günlerimiziň howa e, teşneligini gandyrar ýaly bir e, miweli suw edeli. Bolýar, ene, çaýymyz hem gaýnady. Häzir Bolýar. çaý demläp bereýin. Mähri, ene, narpyzly çaýyň nerw öýjükleriňi köşeşdirmekde, şeýle-de aşgazan, ýürek işleýşine-de oňyn täsiri bar. Mähriban tomaşaçylar, ukusyzlykdan kösenýän adamlar üçin hem narpyzly çaýyň peýdasy örän uludyr. Bizem söýüp içýäs. Maşgalamyzda.
Mährine Gahryman Arkadagymyzyň şu bize sowgat eden Bereketli Türkmen saçak atly kitap eserinde şeýle setirler bar. Birinji käse suw, ikinji çaý, üçünji welin jana lezzet diýip belleýär. Bizem ine şolara eýerip, çaýymyzy üç gezek gaýtarýas. Unuň biraz demini alyşan soň içibermeli. We jana lezzet bolan. Üçünji käse jana lezzet. Anna sen maňa ilki bara näme edeli? Ilki çewiş çorbasyny başlaly. Eti bişýänçä bizem palowyň düýbüni tutarys. Gahryman Arkadagymyzyň Bereketli türkmen saçagy atly kitabynyň Ikinji jildiniň şu altmyş ikinji sahypasynda ýaňky seň taýýarlajak diýen jüýjeli palawyň hakda ýazylan. Bizem häzir onda şoň esasynda palawymyzy taýýarlaýarys. Indi saňa gerekli bolan önümler. Ilki çaýymyzdan biraz dadalyk. Bolýar? Noş bolsun.
Sag bol.
Hormatly tomaşçylar, çewiş çorbasyny bişirmek üçin gerekli bolan önümler, çewiş eti, sogan, iki pomidor, suw, duz. Bolly Gülälek, sen maňa onda pomidorlary ýuwup getirseň, menem eti atarsam. Etimizi alýas, gazynyň içine goýýas. Indi şular ýalyjak gazanyňyz bar bolsa öýde alýaňyz. Ýartysy ýaly eti bolýar. Şoňa görä. Gyzdyryjymyzy ýakýas. Suwumyzy goýýas.
Men kömek edeýin, dograşaýynmy? Sen maňa hawa.
Sogan al. Berekella Gülälek. Iki sany pomidor bar diýipdim. Iki pomidorymyzyň daşyny aýyrýas ilki bilen.
Mähri, ine muşdaklaňam garaşýandyr. Mähir bize haçan näme täzelik ederkä diýip. Muşdaklarymyza täzelik. Döredijilikde umuman näme täzelikler durmuşyňyzda?
Kän. Menem ýaňy ýakynda ikinji perzendim boldy, e, ogul perzendim boldy. Hawa, e, tüweleme ýaşy düýn bolsun. Sag boluň, hawa, begenjimiziň çägi ýok. Maşgala bolup begenýäs. Şoň üçin täze uly höwes döredi işlemäne, täze zatly döredip başladyk. Nesip bolsa iýleşlerimize diňleýjilerimizi ýetirer iň gysga wagtyň içinde.
Mähri, indi her bir çagaňam bir aýratyn öz gowy görýän nahary bolýar-da, öýde nahar bişireňizde, eje şu gün plan nahar bişýärmi diýip begenip garaşýan naharlary bolýar. Men gyzym şeýle bir uly höwes bilen aş iýýär. Ynanmarsyň, diňe aş bilen gaty gar berseň boldy, başga zat gerekýak. Ene, onda soganam saňa dogradym. Berekella, Gülälek, gaty inçe.
Indi? Gülälek, onda seret näme edeli. Men pomidorlary doraýançam, sen şu bir, bir ýarym kilelik tüwimize bir kileräk käşir doraly. Bir kile käşir köp bolmazmy, bir ýarym kile?

Mähri käbir adamdan iň gowy görýän naharyň näme diýip sorag berýän welin, ejemiň bişiren ähli naharyny hem söýýän diýip jogap berýärler. Siz hem elbetde ilkinji gezek nahar bişirmegi ejeňizden öwrenensiňiz.
Elbetde hawa, her bir gyz maşgala maşgalaň iň ýakyn dosty bolan, jorasy bolan ejemizden hemme zady öwrenmek. Ilkinji gezek näçe ýaşyňda we nähili nahar bişiripdiň, ýadyňa düşýämi? Gaty gowy sorag Gülälek, ýöne ýadyma düşenok. Hany pikirlenip gör, belki ýadyňa düşer.
Eger-de ýalňyşmaýan bolsam, üçünji synpdadym, hawa. We öýümizde iň gülkünç tarapy. Hemme zatdan ýeke täkikede galypdy. Birje ýeralma, birje pomidor, birje balgarwurç, birje sogan bardy, kiçiräk-kiçiräk. Men olardan, ýa, ýa öýde şon ýaly galdy, ýa-da men aldym bir, birden, bilemok, ýadyma düşenok. Ýöne şujagaş, nähili görkezsemkäm, şundan birazjyk ulurajyk, Gabyň içinde bişirenim ýadyma düşýä. Çorba. Bir hili etsiz çorba boldy woli. Tagamy? Tagamy süýjüdi. We gülkünç ýerem şo e, çorba bişirenden soň ony men ejeme taýýarladym. Birinji gezek taýýarladym. E, doganym menden soň gelýärdi okuwdan soň. Men e, gelemden soň bişirdim, ýatdym. Turamda agşamda Eýýäm çorbadan hiç zat galmady. Sebäbi doganyň hemmesini iýdi. Menem ýadymyzça birazjyk gaýgylanypdym ýöne ejem gaty begendi. Tüweleme ýatkeşligiňiz-ä gowy eken. Gowy ýatlasaň ýadyňa düşjek. Mähriban tomaşaçylar, ana söýgüli aýdymçyňyz Mähri Pirgulyýewaň ilkinji gezek nähili nahar we haçan bişireninem bildiňiz. Ine, ana käşiriňe saňa aýdyp berdim.
Käşirimizi ýuwduk, getirdik. Şu çaýymyzdan hem bir Häzir menem saňa palaw üçin gerek bolan jüýjäňi alaýyn. Seret Gülälek. Etimiz hem gaýnap başlady. Şuň üstüne emele gelýän köpürjikleri almaly. Bolýar.
Onda men saňa palawymyz üçin häzir gerek bolan suwuňam gaýnar ýaly goýaýyn.
Tüwimiz taýýarmy?
Tüwimiz hem taýýar. Sen maňa jüjüleri berseň, özüňem tüwini ýuwsaň. Menem

Her bir bölegini ikä bölýäs. Üç sany jüýje ýetermikä diýýän. Gülälek etleri yzyna goýýan. Artan etleri. Cücelerimizi näme edýäs? Gaýnap alan soň köpürjüni aýyrdyk. Ýadyňa düşýän bolsa. Ana tuýuňam ýuwdum.
5 minut sen tuýuňy ýuwduň o. 5 minut geçen soň soganny goýýas. Çewiş
Indi bu naharlarymyzyň ýanyna nähili işdä açar taýýarlamakçy? Ilki bir şu palawa düýbüni bir ataraly. Hawa.

Şuň ady? Kişmiş. Kişmiş salýar.
Towukly palaw.
Türkmenistanyň halk artisti Gülşat Gurdowa söz berdi maňa ýöne. Aha. Bäden sözüni ýatladaýyn. Maňa gel, myhmançylyga gel diýdi. Saňa balykdan palaw edip beren diýdi. Ýöne entäge çagyranok. Bilemok çagyrarmyka. Ony näme gepleşigimiz nädir palawymyzy bişirip bizem alyp Gülşatlara gidibereris dä. Biz özümiz palawa gideris. Indi atarýas jüýjämizi. Gapyny ýapýas. Gülälek. Indi biz elimiz boş durmasyn. Işdä çöremize başlaýaly bolýamy?
Bolýa. Mähri häzir nähili işdäaçar taýýarlaýas? Bir bilýäňä özüň tomus paslyna kän bir agyr zatlar iýesiňem gelenok. Şoň üçin bir tomus pasly iýip biläýjek gök önümlerden ow ýasalan. Günüň dowamynda üç gezek naharlanýada. Ýöne tomus pasly käbir adam nahar iýmegi agyr görýär. Ýa bolmasa miwe bilen gök önümler bilen iýmitlenmegi gowy görýärler. Şoň üçin.
Şoň üçin bizem bu gün aňsat. Siňdirilýän, gök önümlerden bişirilýän. Onda işdäaçary taýýarlamak üçin näçe sany badam gerek? Saňa men ýuwup bereýin. Ýok, onuň daşyny arassalamaly, soň ýuwmaly, üç sany ýetermikä diýýän. Onda badamy ilki gowurýan. Ilki arassalaýan. Ýok, arassalap bolaňsoň, ýuwup gowurýan. Gülälek seret, sen arassalap oturan-da hemmesini aýyraýma, bolarmy? Al-al edeýin. Daşyny, düşündim.
Hawa. Ine şu mähri şu görýän gök önümlerimiziň ählisi öz diýarymyzda, öz watanymyzda öndürilýän gök önümler ösdürip ýetişdirilýär. Elbetde bu zatlar hem Gahryman Arkadagymyzyň öz halky üçin edýän taýsyz aladalarynyň nyşany bolup durýar. Sebäbi ýylyň islendik paslynda ýurdumyzyň dükanlaryna, bazarlaryna baraňda islän gök önümiňi tapmak bolýar. Indi nähili gök önüm? Ýalpyldap duran. Saglyga peýdaly önümler. Hawa, bu gök önümleriň hersi adam bedenine gerekli bolan witamini özünde jemleýär, şeýle däl?
Indi jüýjämizi açardyk, ol gowrulsyn. Ýag guýýas. Badamlarymyzy gowurmak üçin. Ine badamlaryňy. Badam häzir bar ýag kän alar. Öz içine siňdirýän nemede sebäbi. Gög önüm. Şonuň üçin köpräk goýduk ýagymyzy. Üçte açarymyzy şunda taýýarlaýarys. Edil özi pyçak alaly. Seret indi badamlarymyzy kesýäs. Badam, işte açara başga näme goşmaly diýdiň? Sogan, ýarym sogany at. Te, ýarym tegelek etmeli.
Hawa, ýarym tegelek kesäý ony.
Şeýle.
Hawa, edil öyle.

Ha ýok bolgar burçuny al. Bar bolgar burç iki sany ýeter. Bolgar burçlarymyzy ýuwup taýýar goýduk. Indi arassalap bereýinmi? Nähili dogramaly? Arassala hawa içini arassala. Soňam tegelek görnüşde edäý oba. Olaram çig girýär sebäbi iç taşyrymyza. Ýa-da ýarym aý şeklinde kese. Olam erbet bolmaz. Jüýjämizem arasyny şeýdip bulaýas. Sebäbi hemme taraplary gowy gyzarsyn isleýäs biz. A sen asly e, nahar bişirmäni gowy görýäňmi? Elbetde gowy görýän. Ýöne Tiz bişýän naharlary gowy görýän. Mähreýne bilşimiz ýaly siz maşgalaly zenan. Şeýle-de toý dabaralamyzda-da çykyş edýäňiz, baýramçylyklarda. Onuň erkek kişiň hem jany bokurdagynda diýýärler. Aýdaly sizem bir dabara ýa bolmasa bir toýa gitdiňiz. Çykyş etmäge mundan ýan ýoldaşyňyz ýetişmeseňiz ýa nahary sowuklygyna goýup gitseňiz gaharlanýarmy ýa
Biziň öýümizde hemişe hökman taýýar nahar bolaýmaly. Sowudyjynyň içinde doňdurylan bolsun, bolmasyn tapawudy ýok, ýöne hökman taýýarlap goýýan, taýýarlap goýulan nahar bolaýmaly. Sebäbi biziň öýümizde hem gyzym, Hem ýoldaşym hemmesem bir näl diýen işdäleri Ime gowy görýärler.
Gowy görýärler hawa. Şu wagt şu döwür tehnika enjamlary gaty ösdi bilýän özüň. Hawa.
Nahar gyzdyrybam iýip bolýar, taýýar bolsa. Indi seret, badamlarymyzy alýas-da, barlaýas. Gyzdymy, gyzmadymy? Gyzan ýaly. Ýöne garaşsak gowy bolardy. Ýa gowy gyzansoň atmaly badamy. Hawa, menemen täsirine diýip Seret Gülälek jüýjämiziň ana gowrulýar.
Gowrulýar.
Taýýar bolup onuň gelýär. Indi biz näme edeli? Sen maňa bal bal bar bir çüş. Çüş açar üçin.
A şu taý goýaý. Içine goýaýmy? Içine goý.
Yz ýandan biz käşirimizi dograp başlaly. Palawymyz üçin. Seret indi Gülälek. Jüýjämizem gowrulyp dinip barýar. Şonuň üçin biz 4 sany soganymyzy alýas, dograýas ýarym aý şeklinde. Asylam köp görüler, görülýändir soganymyz häzir 4 sany diýlende. Ýöne men-ä gowy görýän Gülälek bilýäňmi? Sebäbi soganyň eräp galýar-da içinde et bilen. Onuňam ysy çykyp, hasam bir tagamly bolýar.
Asylam sogany men-ä öýde-de edýän, bilýärmi näme edýän? Alýan bir sogany, şeýdip kesip-kesip dograýan, jaýyň çüňkünde goýýan çagalaryň hawa, sebäbi dümewden goraýar. Diýýän öýdýän näme bolsa. Gyş paslynda sogan hasam köpräk iýseň, peýdaly bolýar. Edil özi. Indi ine, käşiriňem dogradym. Onda sen bolan bolsaň, dynan bolsaň.

Gowy sorag berdiň Mähri ýöne esasy aýdym hiňlenip ä hiňlenemok ýöne diňlemegi gowy görýän käbir ýüregime ýakyn görýän aýdymlarym bar ýa käwagt bir şatlanaňda diňläsiň gelýän aýdymlar bolýar. Ýöne men esasy özüm kitap okamagy gowy görýän. Aý berekella.
Haýsy şahyrlary köplenç okaýaň ýa-da haýsy eserleri köplenç okaýaň? Biziň bir sungatymyzda, edebiýatymyzda yz goýan şahyrlarymyz Gurbannazar Ezizow, Kerim Gurbannepesowyň goşgularyny okamagy gowy görýän. Men näme üçin aslynda bilýäňmi sizden o soragy soraýan? Sebäbi tomaşaçylarymyz diňe biz barada bilýärler. Sebäbi siz alyp baryjylar diňe bize sorag soraýaňyz. Olaram siz belki siz barada gyzyklanýandylar. Şonuň üçin tomaşaçylar şu gün men siziň üçin Gülälekden köp-köp sorag sorajak. Şu günler diýeli, şu günler ýa-da Umuman, umuman kimin aýdymlaryny, haýsy aýdymçyň aýdymlaryny diňlemek gowy görýär? Zenan aýdymçylarymyzdan elbetde Türkmenistanyň halk artisti Gülşat Gurdowaň, Mähri Pirgulyýewaň aýdymlaryny gowy görýän. Şeýle-de Türkmenistanyň at gazanan artisti Nurýagdy Rejepowyň aýdymlaryny diňlemegi gowy görýän. Nurýagdy Rejepowyň diňe aýdymlaryny gowy görýän. Senem şoň öň bir Hatija diýen aýdymyny gowy görüp diňleýärdiňmi? Oo, hatda neme, e, näme üçin diýeýin, mesela maşgalamyzda ýegenimiz bar, ady Hatija. Hä. Ilkinji sapar men oňa a, Hatija, gel dur Hatija aýdymyny diňletdim oba. O, şondan soň Hatije diňe Hatijany diňleýär. Boldy. Duzy näme üçin elime aldym? Çewiş çorbamyz gaýnap başlady. Soganyny atamyz soň ýene gaýnap başlady. Biraz wagt geçen soň iki çemçe ýaly, kiçi çemçe ýaly duz atýas we burç. Sarymsagymyzam taýyn, gül ýaly. Çewiş çorbamyzyň iň soňky önümi pomidor. Üstüne goýýas. Soňam gowy edip bulaýas. Häzir ýuwaş-ýuwaşdan iýsem gelip başlar.
Nahary iýesiňem gelip başlar. Indi garyşdyramyz.
Soň gapagyny ýapýas-da goýýas. Indi bişibermeli. Eti bişýänçä çenli bişirýäs. Palawymyzyň düýbi
jüýjeň soganyň bilen gowrulýar. Sogan gowrulýar.
Käşiri sogan bilen jüýje gowy gowrulşan soň Ýok, sogan birazjyk elesin. Ondan käşirini atýaň. Soň käşirini.
Ýarta boldy. Käşirimizi bir berseň eger.
Käşir bilen sogany,
jüýjäni bilelikde gowurýaň-a? Gowurýas, hawa. Ýa käşirim ýumşamaly. Onam käşirin gowy ýumşaýança gowurmaly. Mhm, edil öýle. Soň atmak üçin tüwimizem taýyn. Gapagyny açýas.
Indi işdä açarymyza hemme zat. Ýagymyz gaty gowuzdy.
Şoň üçin badamlarymyzy şu wagt alýas-da. Üç gezege böl seredir. Gülälekjan seret, çewiş çorbasynyň derejesini peseldäý. Gaty gaýnaýar.
Biraz näçe derejede goýmaly peseldeňde?
Dokuzdan bir dörde düşürseň bolýar-da. Dördeme.
Arassaja gabymyza sen bir iki setir aşhana kagyzyny ýazsaň. Sebäbi näme?

Baýramçylygyňyzy maşgalaňyz bilen. Size Bizem eger sahnada çykyşymyz bar bolsa sahnalarda çykyş edýäs. Elbetde öýümizde giňden saçak ýazylýar, hemmämiz gaýynenem, gaýynatam, ýoldaşym, çagalar, meň ejem, doganym eger gelip bilýän bolsalar giňden saçak ýazylyp her bir ojakda bolşy ýaly. Bilelikde.
Iň süýji pursatlarmyka diýýän, hawa. Owadan ýurdumyzyň owadan toýlaryny, baýramlaryny bile geçirmek, öz maşgalaň bilen bile geçirmek iň gowy zatmyka diýýän. Onsoňam özüň bilýän, şu Arkadagymyzyň saýasynda hakykatdanam parahat ýurdumyzda giňden toý toýlaýas. Gezelençlere çykýas. Käwagt hatda şu gowy howalarda aslynda ýaz döwri başlanyndan bäri öýde oturmadyk diýseňem boýla. Aşgabat dynç alyş merkezine gitdik. Ol o taýda-da bilşiň ýaly çagalar üçin oýnalýan ýerem bar. Gaty arkaýyn hem çagalaryň oýnaýan. Esasan umuman açyk howada naharlanmagy gowy görýäňiz-ä. Gaty gowy görýän, oba maňa şu gaty täsirli. Badamlarymyzy alýas, ýaňky ha. A, ne, taýýarladym.
Ýagyny. Süzülýän.
Süzülýän hawa gap bilen alýas. Sebäbi badam ýagyň içinde gowrulýa. Soň.
Anna, men sana kömek edeýin. Haýsynda buladyň? Şunda? Şunda palowy buladym.
Bulap goýberäý oba. Şunda diňe nemäni garaşýas? Käşiriň. Menem pursatdan peýdalanyp, nartyrly çaýymy içeýin. Çaýyňam sowandyr.
Gaýgy etme, käbesini goýarys.
Käşiriň bilen sogana biraz ýumşan ýaly.
Gapagyny ýapsaň. Has hem ýumşar. Çak. Seret indi nämämiz galdy işçi taçyr üçin.

Arkaýyn iş bar bermeli.
Belki duzuny köpem goýandym. Özüm bişirdim diýjekkä welin. Hakyky süýji. Indi pomidorlary nähili dograp bermeli? Baý iýersiň-ä Gülälek, baý iýersiň. Pomidorlary ýarym aý şekline kesýäs. Islegiňize görä daşyny aýyrybam bilýäňiz, käbirleri diňe daşyny alýarlar, işdä açaryň içine goýýarlar. Sen hemmesini alaý şeýdip, ýarym aý, ýarym aý ket.
Kiçiräk pyçaklarda işlemek oňaýly görýän, men uly pyçakda. Uly pyçakda oba. Diriň diriň. Pomidorlarymyzy ýukajyk dogramalymy? Mhm. Başarjam men oba. Soňam eger eliň degse gögetlerimiz bar oba. Hersinden bir gysym alýasda. Mhm.
Ştaçaryňa.

Indi mähir gögurtygym taýýar.
Aý, berekella Gülälek. Ine elimi ýuwaýyn. Hawa.
Näder şerbet suwumyzam ýasarys welin ýanyna. Mmm, balar. Çewiş çorbamyz-da bişen ýaly. Eýýäm Ýene bir on-on bäş minut azyndan. Gülälek zeýtun ýagymyz barmy? Elbetde ene şu aňyrky çüýşedäki ýag, ýörite zeýtun ýagy. Onda seret şuňa işdä açarymyzy goşýas. Otuň goýsak bolýa. Ýa ene meň pikirimçe badamyny garaşaly häzir ýene azajyk galdy. Oty iň üstüne.
Naharyň ysyn alyp basymrak iýesiň gelýä. Isi gelip başlady. Palomdan barlary düzgüni. Ondan häzir olar gowrulan soň tuýyny atar aýmala. Hawa. Suw atar silke. Palawa goşjak suwumyz gyzgyn bolmalymy ýa gaýnap sowan bolsa-da bolar. Gaýnap suw. Suwumyz gyzar ýaly gaýnatýan. Has gowy.

Şeýdip atlandyraly. Ýagyny syrkýar. Işdäki açarymyzyň ady näme diýip atlandyrylýar? Badama
köpräk goşýarys. Badamly işdäki açar bolup gidýär. Gülälek, onda näme edeli? Şu wagt nahallarymyzyň düýbi atyryldy. Hemme zat taýýar. Eýýäm bir sanaja wagt galdy. Şonuň üçin biz tomaşaçylarymyzy ýatdan geçireli. Näme näme haýsy naharymyza nähili önümler salmak. Gerekli bolan önümleri. Badamly işdäaçary taýýarlamak üçin gerekli bolan önümler. Bir sogan.
Iki sany bulgar burçy. Iki sany pomidor. Şeýle-de iki sany badam. Sarymsak.
Zeýtun ýagy, şeýle-de gök otlarymyz. Gök otlarymyz bar.
Boldy. Onda näme edýäris? Işdäaçarymyzy gaba salaly. Seret, badamlarymyz aşagynda kagyzyny seremizsoň, gowja edip ýagyny siňdirdi. Bar ýag kagyzda galdy, şoň üçinem arkaýyn ýagsyz badamlary ibermeli. Indi gök otuny atyp, ony garyşdyrýaň. Sarymsagy ataly ilki. Duz. Gara burç.
Burjuny azrak goşmaly. Ýöne badama gelişýär bilýäňmi görç? Olam ýyt berýär. Indi göwetleri goşaýyn. Göwünleri gorç goşýas.
Birem zeýtun ýagymyz galdy. Kenem däl, azam däl. Sebäbi badamlarymyz ýagda bişirildi, gyzardyldy. Wiý, limon ýatdan çykypdyr-a. Limon sowajymyzda bar. Täçelimiziň önümleriniň arasyna limony hökman goşmaly, ilki ýuwaly. Limony dogramalymy ýa suwuny goşýaňmy? Diňe suwuny goşýas limonyň. Ikä bölüp limonyň suwuny. Hany? Sykýas.
Bolly bolly gülälek köp bolaýmasyn. Ony entek ulanarys, çaý ulanarys, ýene bir zat ulanarys. Garaz, limon şeýle bir peýdaly. Ine, işdäaçarymyz taýýar bolansoň, Bir çemçänem alsam eger. Galdama. Gowyja edip garyşdyrýas, sebäbi ýag, sarymsak, limonyň suwy, otlar bir-biri bilen alyşmaly.
Ine, palawyň suwam Gaýnady gyzgyn. Bilşiňe görä Gülälek özüňem bilýänsiň sebäbi sen zenan maşgala öýde diýýänsiňiz. Naharyň diňe bir tagamy süýji bolmaly däl-de göze gözi de owadan. Owadan görünmeli.
Işdäňi açar ýaly. Adam bir seredende iýesi gelip işdäsi açylýar.
Işdäaçarymyzam taýýar boldy. Eýýäm gaty ýumşady. Käşirimiz, käşirim. Indi soganymyz suw alyp bereýin.
Eräpdirem.
Indi bar näme deli howa suw guýaly. Suwumyzy guýýas.
Suwy göz çaky bilen näçeräk guýmaly? Şu jüýjäň etini Üstüni ýapar ýaly goýýas. Bolly. Gaýnar ýaly. Indi gaýnasyn.
Derejesi.
Gaýnan badyna-da nemäni goýýas? Tüwi atarýas. Hany Gülälek näme edeli? Sen bir arassa çemçe al. Şu çewiş çorbaň bir duzuny indem sen barlap gör. Ýöne çynyňy aýt.
Şu wagt açmy? Hmm, tüýji bolupdyr. Tüýs diýlen bolupdyr duzy. Ne? Çynyň aýdýanda?
Çynymy aýdýan. Inanýar. Bişmäni dowam edýär, sebäbi iň pes derejede bişirmäni dowam edýär. Näçe sebäbi bir çorbaň e, eti näçe köp bişse, şonça da tüýji Gaýnat. bolýar.
Indi palawam derejesini gaýnaýança iň ýokary derejede goýýaň.

Olam biraz duzuny çekýär şeýle. Duzuny goşaňsoň ýene bir barlaýar.
Ýöne gowy şu wagt erbet däl. Gowy.
Ee, Gülälek şu işdäçerimizi birazcık sowadyjyda goýaly. Sebäbi näme üçin? Tagamyny Tagamyny alyşýar. alyşýança.
Biz hem bärde nahalarymyzy diýýänçä. Onuň bir tomus paslynda sowjak işdäçer iýseň kemelde. Gowy bolanka. Mähriban tomaşaçylar, ine Türkmen Awazy bilen Köpetdag restoranymyzyň bilelikde taýýarlan Noş bolsun atly gepleşigimizi dowam edýäs. Görşüňiz ýaly, Mähri siz hem bilýänsiňiz, paýtagtymyzda ýerleşýän Köpetdag restorany beýleki restoranlara garaňda, Bir özüniň tagamlarynyň datlygy bilen süýjüligi bilen hasam tapawutlanýar. Ýaňy özüňizem aýtdyňyz, şu Köpetdag restoranda taýýarlanýan çewiş çorbasy bir has süýji tagamy bilen tapawutlanýar diýdiňiz-ä. Müşderileriň isleg bildirýän bir iň köp iýýän naharlarynyň biri diýdiňiz. Ýöne özüňiz ine Köpetdag restoranyna baraňyzda ýa sargyt edeňizde haýsy naharlary iýmegi gowy görýäňiz? Çewiş çorbasyndan daşda biz eger sargyt edýän bolsak, men esasanam men gök önümli börek gaty gowy.
Köpetdag restoranda taýýarlanýar. Men ilk görmedim ýöne indi ilk görüp. Söýüji howa iýip gör. Aslynda-da sargyt etme hyzmatlary bar. Sen öýde oturybam şolara jaň edýäň, sargyt edýäň, öýüňe taýýarjak nahar eltip berýärler. Gyzgynlygy bilen.
Gyzgynlygy bilen.
Men Köpetdag restoranynda ine şu taýýarlap duran tagamyň we türkmen milli tagamy bolan jüýjeli palawyny has gowy görýän. Onda näme, naharlara geçäýelim indi. Geçeli.
Palawymyzyň düýbi bolly. Tomaşaçylarymyz seredýän bolsalar, ünslüje seredýän bolsalar, Nobat tüwde. Gülälek gel kömek et. Sen şeýdip saklap dursaň eger.
Tüwini. O tüwini saklap berseň men hem bir

Gülälek, çewiş çorbamyz taýýar. Bişdi, gapajygyny açýas, birazjyk dem alsyn diýip. Eşitýäňmi şu sesi? Hawa, gaýnaýan sesi. Hawa. Palowyň iň bir ýeri, iň süýji ýeri gaýnaýarka şu sesle meni owadan görünýär şeýle-de. Owadan.
Şu diýýäne türkmen bar bar biziň türkmen milli naharlarymyzdan bar. Garaşýas azajyk gaýnan soň. Indi men saňa nähili suw alyp bereýin? Hawa, nämämiz galdy biziň içmäne şerbet suwumyz galdy. Sen maňa arassa gazlandyrylan agyz suwundan getirseň. Başlasak bizem.
Uy Mähri, suwumyz näçe möçberde gerek? 1 litr ýaly. Ha, 1 litr şu ölçegde doldursam.
Gülälek suwumyzy alýança, hormatly tomaşaçylar, biz hem näme? Ee, bize gerekli bolan ee, suwumyzy ýasamak üçin gerekli bolan önümlerimizi orta alaly. Şerbetli suwumyz üçin gerekli bolan zatlar taýýar. Aha.
1 litr gazly arassa agyz suwy, narpyzyň ýaprajyklary, 1 limonyň suwy, Şekeriň ýerini tutujy suwlar. Pyrtakal şiresi. Alýas. Şuň içine.
Gabymyzy howa.
Gabymyza. Şundan bir ýaprak alýas. Ine şular ýaljyk. Matygyň ýapraklary ýeterli bolýan. Indi narpyzyň ýapraklaryny şu taýyp goýsaň, içine salsaň.
Mähri, narpyzyň diňe ýaprajyklary gerekdir-ä? Hawa.
Bir limonymyzy alýas-da, ikä kesýäs, ikä bölýäs. Suwuny içine sypýas. Ine, narpyzyň ýapraklaryny. Saýlap aldym. Ine, mähriban tomaşaçylar, görşüňiz ýaly, özüňiz öýde wagtyňyzam içesiňiz gelse, şular ýaly şerbetli suwy ýasap bilersiňiz. Gowja edip suwuny çykarýas limony. Hormatly tomaşaçylar, e, görşüňiz ýaly, limonyň suwuny sypdyk. Içinde-de eti galdy. Şoň üçin biz näme edýäs, zyýan bolmasyn we tagamy hasam süýji bolsun diýip, narpyzymyzyň ýanyna limonyň şu suwy sykylandan soň galan howa içindäki nemelerini çykarýar. Şu durşuna atýar, sebäbi çykarmasam aňsat bolmady.

Edýärse, hemmesini şu taýdaky ýasalan narpyzyň ýapraklary bilen ezilen limonyň gabyny ýaňkyja arassa gazy suwuň içine Bolly, menden aýyraý. Gülälek seret onda şu taýda portakalyň şiresi bar, o taýda-da naryň şiresini aý eger alsaň. Ha, ikisinem ikisinem bile goşýaň. Gar. Bir çemçe ýaly goýýas.
Bulaýmy çemçe bilen?
Mhm, bula bula.
Göz şaky bilen goýýas. Islegimize görä, eger köp Halýan bolsaňyz onda köz halýa seret. Reňki ikisinem deň mukdarda köz çak. Ýok, aslynda e, nar eger nar ýese. Taýýar boldy. Bu suwumyzy bulan wagtyň ýaňky gazly suwuň gazy gitmeýärmi ýa gitse gowumy? Ýok, aslynda gitmese has gowy. Ine-de miweli, şerbetli suwumyz taýýar boldy. Bu arada-da görüp otyrsyň, palawymyz suwuny çekdi özüne. Ýüzüni agdarýas-da, buga goýýas palawymyzy. Sebäbi şeýdip arasyna deşijik-deşijik etsek, aşakdaky tüwüň, tüwä-de suw barsyn, howa barsyn.
Tüwüň aşaklary gowy bişerýär. Gowy bişerýär.
Buga goýýas. Şalaja-da derejäni peseldýäs. 25 minutlap buda durmaly palawony. Ha, iň pes derejede goýmaly.
Hawa. Ine Mähri, tüwümizi buguna goýduň. Çewiş çorbaňam gaýnap dur, suwumyzam taýýar. Onda näme, aşhanada bolsagam, Türkmen owazynda ýanymyzda-da aýdymçy, aýdymsyz bolsag-a bir hili. Şoň üçin gel, iň gowy şekilli aýdymlaryň birine tomaşa edeli. Edeliň. Onda näme mähriban tomaşaçylar, siziň söýgüli aýdymçyňyz Mähri Pirgulyýewanyň ýerine ýetirmeginde bir şekilli aýdyma tomaşa edeli.

Ine, mähriban tomaşaçylar, ýyldyz aýdymçymyz Mähri Pirgulyýewanyň aýdymyny-a diňledik. Indi Mähri, nahardan habar ber. Naharlarymyz taýýar, Gülälek. Indi bir gaplarymyzy goýaýmak galdy. Eger maňa kömek etseň,

Mähri, şu düýeýiň saçagynda ata-babalarymyzam gadym zamanlarda-da çöregi düýeýiň saçakda saklapdyrlar. Sebäbi çöregiň bir arassa hemem köp durmagy üçin düýeýiň saçak ýörite peýdaly hasaplanypdyr. Ine, häzir çorbany, palawymyzy, käbir adamlar palawy, Çörek bilen iýmegi gowy görýärler. Gowy bo. Bilýänsiň.
Ine-de owadanja palawymyz.
Ine mähriban tomaşaçylar, söýgüli aýdymçyňyz Mähri Pirgulyýewaň aşpezlik ussatlygyna tomaşa etdiňiz. Indi naharyny dadyp göräýmek galýar. Onda bilelikde dadyp göräýeli. Men-ä çorbany häli taýýarlap durkaňam gowy gördüm. Ilki sen başla. Ýa-da. Süýjümi?
Edil hälki aýdyşym ýaly. Tagamy örän gowy. Duzam ýerbe-ýer. Hawa. Indi palawym. Palawyn has şireli görünýär. Elbetde, olam jüýjeden taýýarlanyňdandyr şeýle-de.
Belki hawa, etiňe bagly-da.
Käşirem gowy ýumşap bişipdir.
Çynny aýdýar, dogry aýdýar. Duzam ýerinde.

Mähri ine gepleşigimize gelip ilkinji sanyň myhmany bolanyň üçin aýratyn köp sag bolsun aýdýas. Gepleşigimiziň indiki sanlarynada gelip şeýle öz muşdaklaňňy bizi tomaşaçylarymyzy şeýle süýji üýtgeşik täze tagamlar bilen Begendirip durmagyňy arzuw edýäs. Köp sag bol Gülälek. Menem seň göwnüňe ýaranyny üçin köp begenýän, gaty begenýän. Menem nesip bolsa ýeneki sanlaryňyzda eger çagyrsaňyz ýene-de ynam bildirip çagyrsaňyz geler hökman ýa-da hormatly arkadagymyzyň Biziň üçin edýän atalyk aladalary sag bolsun aýdýas. Ömrüňiz uzak bolsun, janyňyz sag bolsun, elmydama başyňyz dik bolsun. Köp sag bol Mähri, ýagşy arzuwlaň üçin, arzuwlaň hasyl bolsun saňada döredijilik äleminde, sungat äleminde uly üstünlikler arzuw edýäs. Sizi Köpetdag restoranynda öz maşgalaňyz bilen, ýan ýoldaşyňyz, çagajyklaryňyz, ejeňiz, ýagny gaýynene, gaýynataňyz bilen naharlanmaga çagyrýas. Uly höwes bilen geler, sag boluň. Onda çakylygymyzy kabul edýäň. Elbetde. Elbetde, onda Köpetdag restoranynda saňa garaşýas. Mähriban tomaşaçylar şu pursatda bizi şeýle asuda zamanada ýaşadýan Gahryman Arkadagymyza sagbolsun aýdýas. Gahryman Arkadagymyzyň jany sag, belent başy aman bolsun. Elmydama Diýarymyzyň ösüşleriniň batly bolşy ýaly, desterhanlarymyzam datly bolsun. Elmydama şular ýaly saçak başynda didarlaşmak miýesser etsin. Saçak başyna gelinende, mydam diýiň.